Ajumirire omuze gwa ba kansara abarikubura kuza omu nkiiko za disiturikiti eki arikugira ngu nikicumbagiza obuheereza omu disiturikiti egi. Eki nikyijaho bwanyima ya ba kansara ba disiturikiti egi kubura kuza omuri kiiko orwabaire rugyendereire kushwijuma embariirira ya disiturikiti niyo emwe ey'omwaka ogw'enkumi ibiri abiri neina, enkumi ibiri abiri n'etaano. Munonga ahabwa konfurensi egi. Naaba ninshemererwa munonga konfurensi egi kuri yaaba eijwirwemu abantu baingi. Tukatunga ebiteekateeko ebirikuruga omu myanya mingi. Itwe abari aha disiturikiti aha, ekirikufa okurwetamu, ekirikufa okw'omu kayanja, ekirikufa omu nshonda yoona, omujwekyerwa omwe wenka, Naabaasa obutakimanya gye, kwonka abantu haaharugireyo abandi abu kirikukwataho nk'ab'eby'amadiini, nk'abashuubuzi, nka prominent farmers nibatuha ebiteekateeko twena nitubigaita hamwe reero nitwihamu eki twakukora ekiri demand driven ekisaasize abantu munonga omuri buri kyanga kyabo. Seth Mwetware ori sipiika wa kanso egi nagira. Kuhurira ngu ogu omuntu nobu yaakuba ataine sente z'okubaasa kumurabya omu karuuru, ataine ky'okubaha kwonka nooreeba ngu naabaasa kujwekyera ebiteekateeko byanyu. Abo mube nibo mwata mwatoorana baze kubajwekyera ahabw'okuba eki ekintu n'ekintu kirikushwaza. Reely ningira ngu nka Kiruhura tikishemereire kuba kiri n'ekyaitu eki. Seth.
We naagira ngu nka Kiruhura nibaza kukora aha mashomero. Twaba twine figures ezitukuba tuhairwe, indicative figures ezitukuba tuhairwe ministry of finance kugira ngu tuziteekateekyereho ahabwa budget y'omwaka ogukwija ogw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena abiri n'etaano. So itwe nka Kiruhura twine okushemererwa kumanya ngu at least sente zaitu buri mwaka niziguma nizeyongyeraho ahabwa performance nka last. Last year's national assessment tukakora gye munonga tuba aba kabiri. Sente zaitu zayeyongyera. Tube turi aho twatunga na sente za twatunga sente za za za production supplementary. So budget yaitu eriyo nehanguka. Nahabwekyo Obu twaruga aha twaza kuza omu kanso twatebeekanisa puriyorities ezi twiha omu bajeti konfurensi twaza kuzitwara omu komiti zaitu twazita omu kanso twazipasinga abanyakiruhura baatunga saavisi okukira munonga ez'amashomero ez'amarwariro emihanda egi emihanda egi niinyenda kusiima gavumenti ahabw'okutuheereza sente za wani biriyoni kandi nitwongyera kushaba ngu bagume nibazituheereza buri mwaka Enguuto za disiturikiti niziba ziri mpango kukira disiturikiti twine twine omwanya muhango munonga tukakora entindo z'amaani twongyera kutamu ebyakubaasa kuhwera disiturikiti abantu ebi bakukora oku omu maka gaabo omu faamu zaabo kutunga ahu byaraba kuza omu katare nk'ebitookye nk'amate n'ebindi. Atuhaire Addison ori omuhwezi wa mukuru w'entebe ya kataano ahabwa disiturikiti egi yaagira ngu disiturikiti ezikureetera revenue yitwakubire nitwihayo nka district etahika omu district. Noija kushanga mbabuuza environmental issues and social safeguards have they been addressed? Waaza omu micro scale irrigation still the same. So it is very important kugira ngu twaba turi omu budget conference tumanyise heads of department and even local governments nka sub county chiefs na town clerks kugira ngu omu budgets zaabo babaase kuteekamu komponenti ya environment. Orukiiko oru rukoreirwe aha kitebe kikuru kya Hanga Project Rwabigyemano omuri Kiruhura kandi abantu nkaaga na babiri nibo babaire bariho kandi rubaire ruri orw'okushwijuma bagyeti ei disiturikiti erikuza kukozesa omwaka enkumi ibiri abiri neena, enkumi ibiri abiri n'etaano. Sente zirikwingana biliyoni abiri na itaano nizo zirikuza kuheebwa disiturikiti ya Kiruhura omu mwaka ogw'esente ogw'enkumi ibiri abiri na ena, enkumi ibiri abiri na etaano. Gashakwa Job Kato ahabwa Sky Television ag'enshonga omuri Kiruhura.